Għala?
Jien naf, ikollok mikrobi hawn, int kważi. Le għax inti meta tasal sa Jiena jew fuq wara tal-għonq missna nagħmluha jien u int. Mela, mela, mela sabiħ ifhimni, inti twassal ġiex miegħek. U ndur miegħek. Mela sinjuri nilqgħukom għal Antivirus, il-programm illi kuljum qiegħed jitwassal lilkom. Kienet hekk idea speċjali għal dan iż-żmien naqra stramb illi waqa' fuq Malta u fuq id-dinja kollha. Imma aħna għal din is-siegħa nipprovaw inżommukom Ferħanin. Minn hawnhekk mal-ewwel nixtieq nirringrazzja lill-isponsors tagħna li huma l-Enemed li jwassal din ix-xandira fid-djar tagħkom, il-Go u anke grazzi lis-Sur Alosio illi grazzi għalih ukoll qegħdin naslu għandkom. Tajjeb? Hekk hu. U llum ser nitkellmu dwar dawk in-nies, sinjuri, illi jridu jmorru għax-xogħol jew jew għax baqgħu għaddejjin bid-dinja kif kienet jew inkella imorru għax-xogħol biex Minħabba fija. nies oħrajn jibqgħu hemmhekk id-dar U se fik. nitkellmu fuqha.
U fikom ħa jkollkom tibqgħu jkollhom joħorġu għax-xogħol dawn in-nies. Fil-fatt, dan, jien għamilt daqsxejn ta' poeżija, pruvajt nixbor in-nies li ftakart. Ma jfissirx li huma kollha, ġifieri żgur għandha ħalli xi ħadd barra, imma Irnexxieli niġbor dawn. Fil-ħsieb qegħdin hemm.
Naqra mużiketta tal-poeżiji. Tas-supermarkets żgur għaddejjin. Għaliex in-nies dejjem ġejjin. U l-ispiżjara bil-mediċini, sanitizer hi! Jekk jogħġbok tini tal-convenience
u li jiġbor l-iskart. Oh, hello. U li jiġbor l-iskart. It-tobba u n-nurses ġo-nofs il-Mart, fost l-oħra. Tal-petrol irid jibqa' għaddej. Anke tal-bank għax nispiċċaw b'xejn. Tal-posta u tax-shipping żdied ix-xogħol. Il-vets u tal-pets tagħhom ukoll. Il-bdiewa u s-sajjieda kemm jistinkaw sabiex il-prodotti aħna nikkunsmaw. L-NGOs li jaħdmu bla qiegħda. tal-hardware store, iż-żebgħa kemm qiegħda? U l-fabbriki tal-ikel ipproċessat u dawk li bit-trasport iwasslu lil kulħadd. Tal-power station u tal-ilma, dawn ma jiqfux. Hemmx korona u ma hemmux. Daħal xi żbar żgħir naħseb. Naħseb ehm, Dunkar ma kienx jagħmilha. Kompli, kompli, fi.
Il-ġurnalisti kull minn xogħlu u l-informazzjoni dawn kollha jħassra suġġetti għal xi infezzjoni. U allura Aħna li qegħdin id-dar għal dawn in-nies ċapċipa Ovvjament, mill-kbar!
ma stajtx indaħħal lil kulħadd, eh? Ma stajtx, assolutament ma U stajtx. fil-fatt, u fil-fatt, ehm, ttellejna post fuq il-Facebook pages ta' Danusan u anke. U hemm balla balla, eżempju, nsejt żgur in-nies li jaħdmu fuq sales barra li għadhom ibiegħu. In-nies li jaħdmu fuq retail. Eżempju, dawk anke li jaħdmu, jien naf, fil-polikliniċi, dawk li ma jaħdmux. Securities. Securities, eżempju, jaħdmu, eżempju, Mater Dei imma fin-naħa klerikali. Għandna, jekk tidħlu fuq il-post li għandna bħalissa, hemm 299 kumment kulħadd isemmi lil xi ħadd li jaħdem. U ibqgħu żidu, ibqgħu ittaggjawhom għax tantkom daħlin sewwa. Factory workers and any shop sales, salesmen, construction, lil sħabi kollha li jaħdmu fil-media, l-emergency, ambulance, ambulance drivers, bankiera, posta employees, għax iwasslulna l-posta, delivery people, insomma u ħafna. Hawn 299 kumment differenti. Grazzi mill-qalb talli minħabba fikom, in-nies li jaħdmu l-power stations, li minħabba fikom il-ħajja tagħna tibqa' għaddejja. Mela, jekk għandkom xi kummenti, kontenut, ibgħatulna fuq WhatsApp 99799979 jew inkella tistgħu tibgħatulna anke email fuq info@danusan. dot com. Huma l-ewwel inħajjarkom biex tidħlu fuq iz-zoom. Jekk tmorru fuq il-link fejn qed jidher il-programm, fuq in-naħa ta' fuq fid-description ikun hemm link. Agħfsuh u tingħaqdu magħna mid-dar tagħkom, tajjeb? Bħal ma għamlu dawn il-pupi li hawn magħna. Kif intom ħbieb tagħna! Hallo!
Ara Lorraine x'tefgħa mitfugħa! Lorraine, kif tinsab?
Ok. Waħdek qiegħda fis-sudda Lorraine. Ejwa hija. Imwaħħla qiegħda hemm. Inti x'inhu xogħlok Lor jew Mkaħħla.
X'inhu?
X'inhi għax ma stilx. Mkaħħla.
Imkaħħla eh. X'inhu x'inhu xogħlok? X'taħdem?
Jiena LSE. LSE ma bħalissa d-dar. Grounded qiegħda, grounded. Għandek xi ħadd li tixtieq issemmi li għadu għaddej bix-xogħol forsi jiġi minnek jew hekk? Hemm ħafna ħallejtilkom post dalgħodu. U ejwa issa qiegħed hawn tina tina xi waħda ejja. Hemm il-pulizija għadhom għaddejjin.
Ekku. Proset. Kif tħossok li għandek il dan u san miegħek fis-sodda?
Illum l-ewwel darba li qed narakom. Eħe, qed tieħu gost?
Aħjar mix-xejn. Grazzi Lorraine!
Mela ara min għandna. Ken it, Ken it. Ken it Camilleri. Ken.
Ammjutjawh, mhux bil-pjaċir. All right. Kif inti Ken? Tal-Enemalta.

Jien fil-ħut nispeċjalista Ħut, l-iktar. ara kemm titfagħlhom herbs, eh! Illum, illum kombinazzjoni, kont qed nitkellem ma' Said u wkoll naqslhom ħafna x-xogħol għax jien sibt li għadhom Ħafna, għaddejjin. kullimkien.
Tal-catering ħafna. Hekk hu, U hekk anke hu.
l-bdiewa qed jonqoslhom ħafna il-hotels li jixtru, sa nerġa' ħallu bdejt nara Mhux hekk, fiċ. mhux hekk. Valentino Camilleri, buongiorno, buonasera, kif inti? Kif int? Inti għandek xi ħadd li taf li għadu għaddej bix-xogħol?

Mela, mela, nixtieq ngħidilkom li apparti aħna tul il-ġurnata fuq il-Facebook page Noli li ġiet kreata propju għal dan iż-żminijiet, min hu barra barra, min hu ġewwa ġewwa, suppost hemm ħafna nies, mhux hekk, min hu ġewwa ġewwa, hemm ħafna nies ġewwa, qed ntukom daqsxejn content mal-ġurnata kollha. Fosthom hemm filmati u clips li jinżlu tajjeb mal-familja kollha u anke mat-tfal. Hekk hu, sinjuri, Noli ġie kreat permezz ta' idea ta' l-enemed li, kif tafu, bħalissa, iż-żmienu li hu, ġifieri ma tantx hawn xi income dieħel minn kullimkien u jaffettwa 'l kulħadd, imma l-enemed għażlu illi b'xi mod jissapportjaw 'il dawn l-inizjattivi biex kemm jista' jkun jagħtu lura lin-nies dak li jkunu gwadanjaw fuq is-snin l-oħrajn ukoll tajjeb jagħtu lura daqsxejn ta' gost u minn hawn grazzi ħafna u nħajru kumpaniji oħra biex jagħmlu bħalhom tajjeb. Mela minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll lil kull min qed jgħin dal-proġett fosthom lil Go u lil Rayfield Alozio u jekk tixtuqu tingħaqdu wkoll ikkuntattjawna. Ii bilħaqq.
X'ġara?
Qed issemmi l-Go. Eh.
Jaħasra, illejla hemm dak rrid narah. Xiex? The Good Doctor, Season 3, iktar jien. Imma żomm naqra, ta' fuq Go Stars qiegħed? Mela allura m'għandekx inkwiet. Għaliex? Għax dawk għalkemm jiġu llunċjati imnedija f'ċertu ħinijiet, u mbagħad on demand tista' tarahom x'ħin trid, xbin, x'ħin trid. Eq, mhux hekk? Ġifieri tista' tmur u taqbad u tarah kif lesti mill-programm tagħna. Tajjeb? Alright, tajjeb. Mela, mistiedna, mistiedna tal-lum, sinjuri, ħa jkollna l-Onorevoli Byron Camilleri, il-Ministru tal-Intern, li flimkien miegħu ħa nitkellmu, għax anke hu għadu għaddej, hu. Ejja, ejja, ħa nitkellmu wkoll ma' xi ħaddiema tal-protezzjoni Ċivili huma l-kbir ukoll. Mela. U finalment illum boys night għandna għax irġiel biss. Ħa ningħaqdu ma' Chef Dario illi da bħal Xezz waqaflu xogħlu bħala Chef iżda ma waqafx hemm għax iddeċieda li b'xi mod jew ieħor jimprovizza din il-kċina biex ikun jista' jgħin il ħaddieħor. Imma issa nitskopru nofs Illum ħa mmorru fil-kċina ta' Dario. Eħe, ħa naqgħdu miegħu hemm.
Ejwa, ejwa. U sinjuri minn hawn u ftit sekondi oħra jibdew l-Antivirus News. U sinjuri inkwiet kbir fit-toro. Għaliex? Jekk inti b'xi mod ieħor ikollok toħroġ u tinżel ta' lejn xi ħadd, eżempju fuq l-istess bankina, ġej lejk, Kulħadd jibda jippanikja. Allura aħjar nagħmlu eżattament sistema. Għax issa ma tkunx taf il-fejn ħammur. Il-fejn ħammur.
Allura aħjar kulħadd nagħmlu bħal meta nagħmlu kif insuqu l-karozza sa. Sew. Kulħadd fuq ix-xellug. Ħalli inti fuq id-dinha. Mela jekk nara xi ħadd ġej kontri jaqbad it-trieni intefa' fuq ix-xellug u hu jaf li jrid imur fuq ix-xellug. Li jiġi l-kontra tiegħek. Qed tifhem? Sewwa. Mela minn hawnhekk ħa nibdew kampanja Imxi fuq ix-xellug. U meta tgħaddi minn fejn dak li jkun tagħmel eyes eyes left. Eyes left. Ħopp!
Hekk, għax hekk għala Għalli kemm jista' jkun.
Eżatt. Tifhem? Tifhem.
Ukoll ħabba s-social distancing qed taffettwa 'l kulħadd b'modi differenti. Eżempju, Brian Farrugia llum tella' post illi social distancing qed qed taffettwalu anke l-ġin, Sara. Eh, qed jitbiegħed.
Mhux qed jirnexxilu jgħaqqadhom flimkien qed jippruvaw iżommu l-bogħod kemm jifilħu. Forsi il-buttuna ma tridx tittieħed mit-toqba jiena naħseb dik il-problema. U milli jidher, sinjuri, wara t-toilet paper ġejja kriżi oħra. Wara s-sanitizer kellna kriżi bih, imma issa hija kriżi pjuttost Hh, gravi, sinjuri, qed tonqos il-ħmira, l-ħmira li hi tant bżonnjuża biex minnha jsir il-ħobż. U dan għaliex? Għax ħafna nies qed jitħajru, peress li m'għandhomx x'jagħmlu, qed jitħajru jqogħdu jagħmlu jaħmu l-ħobż id-dar. Illum apple pies għamilt jien. Inti? Imma l-mara għamilt il-panini.
Kif ġewha? Belli ħelwin.
Dejjem għedt li għandha panini ħelwin il-mara tiegħi. Aħ!
Nittien, titkellimx hekk fuq il-mara tiegħi inti. Però vera meta titkellem dwar il-ħobż tista' tkun naqra nittien, eh? Bil-ħobż?
Bil-ħobż.
Kif?
Mhux jiena, hawn l-espert. Sinjuri, ħa jingħaqad magħna il-Fażi! Aw, Fażi kif aħna faż! X'qed tagħmel, Fuzz? Qiegħed nagħmel dawn.
Daw xiex?
Dawn hu.
Daw xiex imma?
Isma', Fuzzy, inti tifhem bl-Ingliż, ħej! A żgur li naf nitkellem. Mela allura dawn mhux għal ġina? Dow, mhux daw. Dow!
Se joqgħod jinkoraġġini Angela Merkiel? Mela Angela Merkiel, l-ewwel ħaġa, mhix Ingliża. Ara, ċempilnilek għax smajt li inti fejn tidħol it-terminoloġija tal-ħobż tinqala', hu, eh?
Min, jien? Faż u merment? Iva, jien għamilt it-teżi! Teżi?
T-teżi?
T-teżi, dik, dak, tal-università. Eħe?
Eh. X'kien jisimha?
Il-ħobż u n-nisa. Eżempju, ismaha. Ara dik x'panni li għandha! Ngħidu għal xi ħadd li għandu tnejn ħelwin, fażi, eh? Mhux vera? Issa jekk jikbru aktar imbagħad eh milli suppost isiru ħobż tal-Malti f'fażi li malli jarhom ir-raġel ui ui malli jarhom ir-raġel jaħmel bezzung berek ara għax kif jgħidu il-ftela sħuna tajba f'fażi! Taf li qed timpressjonani f'fażi. Oħra fax, oħra, oħra. Tfajla li tkun għadha kif għamlet masaġġ taf xi tkun?
Eh, jien naf. Ħobża biż-żejt, fażi għax tkun midluka.
Tajba, fażi, u allura l-furnar min jiġi? Missier it-tfajla. U l-omm?
Mhux il-forn fażi, għax il-panini minn hemm joħorġu, issa mbagħad ara liema tħallatx panini u ħobż tal-Malti ma' xulxin għax pudina tal-ħobż tagħmel fażi! Issa hawn, mulli lemm u ħallini għax la tiġi tfajla ħa nġannilha fażi. Hija qed tlestilha għall-ħobża jew? Ikla sħiħa fażi illejla, ikla Rumana fażi! Rumana, r, r, romantic, naħseb, romantic. Eh dik, u malli tara l-ħobż ngħidilha ħuj! Dak jien ħmejt u baby! Inġenn, inġenninha meta nagħmilha l-ħobż, taf x'tgħidli? Ifhimha kważi, ha, ha! Ifhimha għax nidħol għalik u xebgħa bil-lambu b'għantik kważi, ha, ha, ha! Tqaħqaħ it-tustiera nġibek malli tarani bil-ħobż f'idi, effa ż-żejt! Tgħidli, jaqaw, isma' kapaż, inti Brad Pitt!
Tajba, ħa mmur.
Ħaddik parir għax jiena responsabil. Tikolx il-ħobż u ssuq fażi ta'. Għaliex?
Għax jagħmlulek il-breadilisers. Grazzi lil Fażi kemm jaf imma b'togħtież. Ara t-teżis!
U l-Ħamrun, sinjuri, naqilbu s-suġġett għax aħjar il-bankijiet illi hemm fi pjazza biex dak li jkun jistrieħ ftit ksewhom bil-plastik ħalli n-nies ma jpoġġux fuqhom. Ara daqsxejn. Qishom tas-salott tal-kunjinni. Bħalma kienu jagħmlu l-exes fi żmienna. X'jagħmlu? Id-disko meta kienu jkun hemm il-pixxatur ma jaħdimx, Kienu jiksuh bil-plastik, imma mhux dejjem kien jaħdem, għax dejjem kien jiġi xi muntun u mbagħad idaħħbu naħa
u l-ieħor ukoll ta' il-Ministru tal-Intern. Min?
Qatalhom il-WiFi kieku narah quddiem taf kif ngħidlu Ministru. Qatalhom il-WiFi għax bżonnu. Ministru!
Byron, Kif int? X'aħna, Ministru! Hekk kont se tgħid.
Le, kif int?
Byron, Irid biex ngħidlu kif int, Ministru. Kif inti?
Dak kif tajthulhom il-WiFi, Ministru, ja ħasra! Għax bdejt nara wisq nies fuq Facebook. Għalhekk.
Le, ma nimmaġina l-bżonn, hu vera, x'jiġbor in-nies, hu. Il-Wi-Fi? X'kien qed jiġri, kienu qed imorru n-nies fejn jsibu l-Wi-Fi u jintefgħu għaqoċċa, mhux hekk? Aħna għandna tnejn barra l-uffiċċju, eh? Vera?
Ejja, mhux serjeta.
Mela issa nibdew naqtgħulhom. Nilqgħuk fil-kamra tas-sodda tad-Danusan, tajjeb aħna qed nagħmlu l-quarantine flimkien.
Kif qed qattagħha l-ġurnata int?
Il-ġurnata tiegħi hi pjuttost ġurnata xogħol li għadha pjuttost twila xorta għaliex ix-xogħol tagħna inbidel imma għadu hemmhekk u nqattgħu ħafna u ħafna sigħat xorta għaliex mhux biss aħna iżda tista' tgħid il-ħaddiema kważi kollha tal-Ministeru li mmexxi jien kollha għadna fl-obbligu li nidħlu għax-xogħol Għaliex xogħolna iktar ma jmur iktar ser isir essenzjali flimkien ma' dawk li jaħdmu fis-saħħa u flimkien ma' persuni oħrajn li mingħajrhom żgur li l-pajjiż ma jistax jibqa' jkun X'inhi sħaħ. l-iktar ħaġa li timmissja mill-ħajja normali? Minn kif kienet qabel. Il-before, għax aħna għandna għandna teorija hemm. Before Corona u after Corona. Bħalissa qegħdin during aħna.
Iġri tiġi after.

Din biċċa xogħol iebsa ħafna, eh? Vera. Anke n-nanniet u hekk ma jistgħux jaraw in-neputijiet tagħhom, ara qed iebsa. Ifhimni, għal xi xogħol.
Għandi nanniet ħajjin, m'iniex immur narhom lanqas, minkejja li min jafni jaf illi mmur ta' sikwit narhom, imma x'tagħmel ma. Issa Byron din ħa ngħidilek, Byron ħa ngħajjatlek, orrajt tajjeb għalik? Tajjeb, tajjeb. Għax jien niftakrek whip.

Warajja, ma nafx, imma ħdejja hemm ġamberi kbir. Ajma, dak nagħmlu jien, eh?
U għandkom dawk li taħslu idejkom u hekk? Jekk tieħdu miżuri, jien naf intu tieħel, jiħdrek il-temperatura tad-deni, hand sanitizers, nippruvaw, għaliex ma nistgħux aħna hemm nies hemm barra li għadhom imorru għax-xogħol ta' kuljum u aħna we have to lead by example. U meta, Meta jitbaqbaq xi ħadd fil-Parlament, it-temperatura tad-deni togħla jew jibqa' l-istess?
L-Ispeaker sar jitlob pawża u jidħlu l-ħaddiema tal-Parlament u jġibulu screen tal-perspex quddiemhom. Hux vera?
Isma', illum qegħdin nitkellmu fuq il-ħaddiema illi jiġri x'jiġri fis-sitwazzjoni tagħna, anke jekk xi darba jissejjaħ dal-famuż lockdown bħalma qed jissejjaħ f'pajjiżi oħra, Ħa jibqgħu għaddejjin li huma l-pulizija, żgur, mhux hekk? Is-suldati u dawn kollha jaqgħu taħtek, mhux hekk, taħt il-ġurisdizzjoni tiegħek. Kif tħossok meta tara 'l dan nies għaddejjin? Meta kulħadd qed tgħidulhom biex imorru d-dar u dawn in-nies iridu bilfors joħorġu u jmorru fuq quddiem, hu, tal-ġlieda nistgħu ngħidu barra t-tobba u hekk. Inti meta tagħżel li jkollok li tmur taħdem f'forzi tal-ordni, pulizija, forzi armati, civil protection, il-ħabs, inti ma tmurx hemmhekk għall-ġob. Inti tmur hemmhekk għaliex verament qed isservi l-pajjiż. U waħda minnhom hija li meta kulħadd imur id-dar għaliex ikun wasal il-ħin tal-mistrieħ tiegħek jew kulħadd f'dan il-perjodu jibda jibża' daqsxejn iktar għal saħħtu, ir-realtà hija li l-forzi tal-ordni jridu jkunu hemmhekk sabiex jiżguraw li l-pajjiż jibqa' għaddej u jibqa' jinżamm l-ordni fil-pajjiż. U int għamiltha wkoll, eh? Għax minn Whip spiċċajt Ministru tal-Intern u spiċċajt bis-sitwazzjoni mal-ewwel. Boom!
Iva, mal-ewwel ftit jiem. Jgħidulha baptism of fire, hux hekk? Eh.
Però taf xi ngħid, ngħid li jien konvint li din ħa ngħadduha b'wiċċ il-ġid, ħa nkunu ħa nħarsu lura probabbilment inkunu anzjani u nibqgħu niftakruha bl-istess mod li missirijietna baqgħu jiftakru l-gwerra, iżda ħa nħarsu lura u ngħidu la għelibna dak il-mument, se naraw kull problema oħra li tiġi quddiemna b'mod daqsxejn iktar aħjar u allura nħarsu lejha u ngħidu din negħlbuha wkoll. Mistoqsija tricky biex nagħlaq biha. Kieku kellek tagħmel kwarantina ma' xi ħadd mill-Oppożizzjoni, lil min tagħżel? Bilfors! Bilfors!
Wieħed, bilfors! Għalhekk trid tagħżlu sew, agħżlu sew, eh? Trid tagħżel xi ħadd li ma tantx jgħid. Li nsemmi t-tfajla ma tantx naħseb nista' għax hemm il-problema t-tfajla tiegħi qed tarani. Agħżel!

Illi kellu l-mobile bil-screen mifqugħ għax waqagħlu u l-laptop kienu qed jistennew biex iġibulu ieħor. Kien ħajqidha nafs iċ-ċajt. Mara li x'diżastru għandha. Ejwa, ejwa, ejwa. Isma', u aħna nipprovaw nagħmlu kemm jista' jkun sorpriżi anke tal-birthdays. Jekk xi ħadd ikun ħajkollu l-birthday peress li mhux qed niċċelebraw f'Qagħoċċa, almenu tistgħu intkom tkellmu lilna biex aħna nagħmlu dik id-daqsxejn ta' happy birthday il-mod tagħna. Imma sorpriża oħra li għandna illi llejla barra l-mistiednin li semmejnielkom għandna wkoll lill-Eċċellenza Tagħha, Mary Louise Coleiro Preca!
Għadha għadha mhux qiegħda fuq il-linja magħna imma minn hawn ftit ieħor. Fottejtni sorpriża mela. Daqshekk.
Ħa tkun qiegħda magħna wkoll.
Fil-fatt se nkun qegħdin nitkellmu magħha għaliex bħalissa għaddejja b'xogħol kontinwu biex tgħin ċertu nies għax xi ħaġa li forsi ma jirrealizzawx illi hemm min lanqas biss taffettwah dil-kwarantina u dal-perjodu li qed ikollna nagħmlu ġewwa. Imma hemm nies li sfortunatament spiċċalhom l-ikel, sfortunatament għaddejjin minn sitwazzjonijiet li mhumiex daqshekk faċli, ġifieri nagħmlu kuraġġ tajjeb. S'għandekx sadattant insemmu min rebaħ il-kompetizzjoni tal-bieraħ? X'taħseb? Ejja, mela, nistgħu.
Mela, il-kompetizzjoni tal-bieraħ li trebbaħ 20 ewro voucher, fuel voucher grazzi għal Enemed, kienet kellna nġibu mara jew tfajla. U dgħajsa.
U dgħajsa. U daħlulna xi uħud. Mela, hemmhekk, ara, fehem int, San, fehem int. Din hija s-Sinjura Zammit li terġa' tibgħatilna, għax di ħaditha hobby hi issa, li skont x'intuha aħna, tikkrealna. U kreatilna luzzu sħiħ, ara naqra ta'. U dawk huma kollha affarijiet, San, kollha affarijiet li ssib id-dar, jiġifieri m'hemm xejn. Jeans, ara qed nagħrfu, jeans.

Iċ-Chicken, iċ-Chicken reġa' għamel tentattiv ieħor biex jirbaħ, ħaqqu għelu. Dgħajsa qidem it-tfajla, imma r-rebbieħ tal-lum, sinjuri, huwa bla dubju ta' xejn dan ir-ritratt illi qed naraw. Sorry, da kontra r-regoli. X'jiġifieri? Għax aħna kellna nagħmlu dgħajsa u mara. Mara qiegħda isfel, ma tidhirx minn isfel. Le, le, ma jgħoddx, iċ-Chicken ħa nirbħu. Ma tistax tirbaħ iċ-chicken. Għaliex? Għax hemm regola żgħira li tgħid li qabel jiġini d-dar u jsewwi l-irfjus, hu ma jistax jilgħab. Chicken, ħa nieħu r-responsabbiltà jiena ħa nkun qed nrebbħek għoxrin ewro voucher grazzi għall-isponsors tagħna l-Enemed fi Fuel, tajjeb? Fhimni dik ta' ġewwa għax. Ejja naraw x'se tkun il-kompetizzjoni għal għada. Fil-fatt tridu di tqila, eh! Ma nistax nimmaġina. Piżelli u tarbija, tista' tieħu sehem int? Ii, għaliex?

Hello!
Lili qed tgħid. Ejwa lilek, lilek! Qiegħda live magħna, kif int? Mhux ħażin nirringrazzja 'l Alla, naturalment f'daċ-ċirkustanzi nippruvaw nobdu nagħmlu ħilitna biex nobdu x'veru l-istruzzjonijiet tas-saħħa pubblika u u min-naħa l-oħra naturalment irridu nkomplu nikkontribwixxu. Kif. Qegħdin żminijiet fejn. Kompli, kompli. F'idejk, Daniel, għax donnok ridt tgħid xi ħaġa. Le, għax ridt ngħidlek kif qed tgħaddiha l-ġurnata.
Int x'taħseb qed nagħmel, għidli? Naħseb li qed taħdem jien, naħseb.
Istra, hekk kif għadna ngħidu. Għadna mit-telefon li għadu għaddej. Isma'.
It-telefon hija fil-fatt għax qed nagħti daqqa tgħid lil Don Ġwann fuq ix-xejk television għandu programm fejn hemm ħafna nies ikunu jixtiequ jitkellmu allura jiena Offrejtlu l-għajnuna u qed nieħu xi telefonati mid-dar ukoll. Hemm bżonn, mela, kif bdejna ngħidu, hawn nies li qed jaħdmu, hawn nies li mhux qed jaħdmu. Hemm ħafna għajnuna li qed tasal imma hemm nies li din l-għajnuna mhix biżżejjed. Din l-għajnuna mhux biżżejjed u għandhom anke bżonn ikel biex jgħixu kuljum, mhux hekk? U qed jibatu ħafna il-Malta Trust Foundation. Għidilna daqsxejn x'qed jiġri. Iva għaraf, fil-fatt il-Malta Trust Foundation flimkien ma' diversi għaqdiet, jiġifieri qed nikkollaboraw ma' numru kbir ta' qdiet bħal Caritas, bħal Saint Jean Antide Foundation, Millennium Chapel, hemm numru ta' u u anke naturalment il-parroċċi u etsetera. Kull min b'xi mod jew b'ieħor għandu kuntatt man-nies u qed jiġi kemm fi żmien normali imma wkoll issa qed jiżdiedu anke n-nies sfortunatament Aħna qed nikkollaboraw bejnietna biex nassiguraw li jekk jista' jkun ma jkollna l-għażla l-pajjiż li jgħid jien lanqas nista' inpoġġi bil-qiegħda madwar mejda u nitrejjaq. Kif nistgħu ngħinu?
Kif?
Kif nistgħu ngħinu aħna u n-nies tad-dar? Hemm xi mod? Eh, aħna qegħdin niġbru l-ikel bħalissa. Aħna qed niġbru l-ikel, għandna qed ngħidulu food depot speċi ta', Sadattant qegħdin ukoll nieħdu r-referrals tan-nies li għandhom dawn id-diffikultajiet biex imbagħad aħna nkunu nistgħu nqassmulhom ix-xirjiet. Jiġifieri kif hemm għandna negozji fejn qed jagħtu l-ikel, l-ikel, u mhux negozji kbar biss, jiġifieri u rrid nirringrazzja n-numru ta' negozji li diġà resqu 'l quddiem, imma anke pereżempju llum stess Ikkuntattjatni mara li għandha ħanut żgħir ħafna f'kantuniera u fejn qaltli ara jien lesta ntikom b'ħamsin euro prodotti fil-ġimgħa. Jiġifieri u jiena din apprezzajtha daqs li kieku jien naf għax din daqshekk felħet daqshekk tiflaħ it-tina u aħna dan merħba biha. Sew hekk ta' eħe.
Grazzi anke għal Go hemm xi erba' numri li ħa nkunu qed intennew matul il-programm u anke fuq is-social media tagħna. Min irid jagħti anke forsi m'għandux prodotti tal-ikel u hekk jagħti donazzjonijiet żgħar illi ħa jmorru għal dal-fond ħa nkunu qed intellgħu in-numbers biex ngħinu. Grazzi tax-xogħol siwi li qed tagħmlu. U grazzi lilkom Daniel u Sander għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux nies bħalkom, intkom stajtu bqajtu għaddejjin bil-programm tagħkom u ma tajtux każ x'qegħdin nagħmlu aħna imma u allura rrid nagħtikom ħajr minn qalbi li intkom ukoll partners f'din f'dat-tim sabiħ li minkejja dad-diffikultajiet u inċertezzi, u naqra biża' wkoll li jkollok, qed naħdmu ħalli kemm jista' jkun f'dan il-pajjiż ikollna sens ta' għaqda u nserrħu moħħna li kulħadd qiegħed jitrejjaq. Grazzi ħafna, bewsa kbira u komplu agħtu gost lin-nies. Grazzi. Dak is-sehem li nagħtu aħna nippruvaw. Ciao u grazzi. Sam, eroj oħra li qed idur. Ejja, llum il-programm tal-eroj, eh? Ejja, ejja, għandna programm imbagħad iddedikat iktar 'il quddiem li ħa nkunu qed inkellmu l-frontliners mal-ewwel. Imma llum qed ngħidu 'l dawk in-nies li bix-xogħol tagħhom qed jgħinu s-sitwazzjoni ta' bħalissa. U minn hawn u ftit ieħor ħa nkunu qegħdin nitkellmu mas-Civil Protection. Sewwa.
Civil Protection jekk tiftakar sew meta għamilna l-fun run tal-President, kienu qed jiġru magħna. Ejja, u vera ħadna pjaċir hekk kif kienet vera organizzata. U jiena waħda mill-mistoqsijiet li ħa nistaqsihom żgur hija, u jekk ħa jkollkom mistoqsijiet ibagħtulna dak il-ħin aħna nippruvaw insaqsu anke qegħdin insegwu l-live link tagħkom u jekk tkunu tridu, Sander, għamlilna waħda ta' ma narax. Tal-vini.
Bħal-flok.
Jekk kunu tridna nistaqsu xaġa partikolari, ibatulna tinkwetaw xo nistaqsuwa. Imma xaġa nistaqsijom. Għax daw imdorrijim dawk l-ħafna għadġeġu għaffarietek, eh, ġviri kif jarawa tal-maskla umma. Hello! Hello!
Kif aħna? Mela, l-ewel net nir-ringrazzjak tal-li bqajt emmek, emmek inti, għax naf li kellek ġurnata twila, u ġvjera. Ekku, ekku.
U minn hawnhekk niskuża ruħi mal-mara tiegħek ukoll.
Sappatilek wara din.
X'għandkom hemmhekk, bachelors kemm qegħdin ħelwin? Le, hawnhekk, hawnhekk qegħdin ġol-control room, hemm hawnhekk fejn jidħlu s-sejħiet ta' emerġenza u dawn il-kollegi li hawn warajja kif tidħol call jibagħtuha fl-istazzjon rispettiv. Jistgħu jgħidulna hello, hello kollegi!

Ħa ngħidlek għaliex, għax għan-nar trenjati, għan-nar hemm nieħdu l-prekawzjonijiet kollha u ilna nittrenjaw. Għall-virus ovvjament nittrenjaw ukoll u bħalissa t-training qiegħed isir prattikament fuq hekk u kuljum. Waqqafna kull tip ta' taħriġ ieħor. Tipo eżempju?
Eżempju, xi tip ta' training ikun hemm dwar il-virus? Għax din interessanti. Mela,
nittrenjaw kif tilbes, x'tip ta' ħwejjeġ tilbes u iktar minn hekk kif tinżagħhom. Kif tiddekontamina ruħek. Jekk immorru fuq post li hemm suspett li kien hemm il-virus, x'għandna nieħdu prekawzjonijiet għal saħħitna, l-iktar ħaġa li hija importanti. Kif u kif dak il-post inġibuh sigur għal sakemm jarġgħu jidħol persuna oħra, jiġifieri niddesaffentawh għal ftit ħin. Prattikament niddekontaminawh il-kelma. Inbidlet il-proċedura ta' kif taħdmu bħalissa hekk intom? Iva, bdilniha wkoll. Iva, bdilniha wkoll. Għamilna pjan ta' kontinġenza maqsum fi tliet fażijiet. Bħalissa qegħdin fuq l-ewwel fażi. L-ewwel m'għamilna illi x-xiftijiet għaqqadnihom, għamilnihom tliet xiftijiet, Imma żidna tliet stazzjonijiet temporanji u dan sabiex ma jkollix ammont kbir ta' nies fl-istess shift. Allura ftaħna wieħed ħad-Dingli ġo l-iskola, ieħor ġewwa l-Isport Complex Għawdex u ieħor ġo l-AF ġol-barrikati ta' Pembroke. U dan ħalli jekk Alla ħares qatt.
L-Arblu Ikollkom bħal ma naraw fil-films hekk dak li tiddendlu miegħu. Għandna wieħed, taf, l-istazzjon ta' Cortina għandna wieħed. Qed tara, niftakarni rajt. Taf li darba rajt rajt dokumentarju u qalu li m'għadhomx jużawhom għax kienu jweġġgħu ħafna l-ankles u l-kubtejhom mhux vjera? Ekku, ekku, fil-fatt aħna ma nużawhx lanqas. Qed tara? Imma hemm għadhom. U veru kemm ilu li spiċċa l-leak bejn il-Belt u l-Furjana? Qisu naqaħsna għall-ħruq jew.
Ma jidħolx Intkom fl-istations tagħkom fl-istazzjonijiet tkunu iskom familja. Ikun hemm hekk ir-rwolijiet, ikun hemm min qisu d-daddy, min qisu l-mommy u t-tfal in-nannu eżempju hekk ikun hemm. Ikun hemm ta' għaliex ħa ngħidlek hemm aħna karattri, kulħadd għandu l-karattru tiegħu. Int x'tiġi? Int x'tiġi?
Ma fhimtekx. Int x'tiġi?
Jiena xħiħ jgħiduli issa. U għidli x'għandek madwarek, għidli, għidli. Hemmhekk eżempju għand ir-Robert dak huwa l-father figure ta' dan ix-xieħ. Sellmilna Robert!
Hands up Robert!
Hemm hu. Hemmhekk, hemmhekk għandi żewġ artisti, hu għadhom żgħar, għandi lil Glenn, it-tfal dawk hemm Karl fuq wara, u ma' ġenb Karl, ma' ġenb Karl hemm Alex, wieħed minn dak għandu, Għandu rażona kbira. Bħali!
Bħali! Għal da mela! Anzi, il-monitor. Il-monitor fil-saqqa 50 inch li għandu jidher żgħir, eh? Kiesaħ.
Mela, biex nagħlqu, biex nagħlqu. Bħalkom hemm ħafna oħra b'daw il-korpi li qed jaħdmu. Hekk hemm xi messaġġ li tixtuq twaslulhom, intom ukoll minn naħa tagħkom. Iva, ovvjament aħna qegħdin hemmhekk biex inservu u nipproteġu, konna hemm, għadna hemm u ser nibqgħu hemm. Li nixtiequ huwa li l-poplu Malti jikkollobora magħna, jisma' mill-awtoritajiet tas-saħħa, ħalli fl-aħħar mill-aħħar dan il-perjodu daqsxejn ikrah Negħlbuh ukoll u jerġa' kollox imur għan-normal. Imma kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed. Hekk hu. Grazzi ħafna lill-istazzjon kollha u lill-ħaddiema kollha tal-Protezzjoni Ċivili. Nsellmulkom. Grazzi, grazzi lilkom.
Thank you. Kemm interessanti san, eh? Xiex, issa, le, kif naqalgħu minn hawn morru nżuruhom, nżuruhom. Inżuruhom biex nipprova nagħmilha. Ejja. Taf tista' tweġġa' l-ankle. L-ankle. Le. Infakkrukom, Sinjuri 99799779 biex tkunu tistgħu tieħdu sehem fil-kompetizzjoni li trebaħkom 20 ewro grazzi għall-Enemed. Il-kompetizzjoni tal-lum kif bdejna ngħidu, tridu tgħaqqdu piżelli ma' tarbija, min jaf x'ħa tagħmel Debbie. Eh? Ġara għalhekk. Għax daret li mistoqsija dwar il-pompiera naqra Josè kienet. Pastaza? Mela, mhux pastaza.
Mela, għana ġew morru naraw daqsxejn in-nies li għandna preżenti llum. Fuq iz-zoom għax naqra kemm żmienu jiena ħadt qalbi!
Qalbi! Svetlana kif intom? Ara għandna! Issa il-kwarantina qed tagħmel tagħha, oh!

All right int! All right, all right.
Ma tidirx li int all right, eh? Zgur all right, u? Ejja, mana, mana, relax, relax. Fej, għadġbin.
Ħana naqra, mur. Il-xol. Id-dor, id-dor. Id-dor, Isma, xtaqni naqra kif tittilbisa l-ħudi, għax jina diqat ma fimta. Ek,

Ma kanit, ma chicken. Eh, mela koma, dejjien, intu. Eh, inti s-set narfek, all right.
Patrick!
Ciao, Paul! Patrick, kif inti?
Il-bira ħamili li, eh, Patrick, imma insomma. Għan mute, għammu, Patrick! Xtajdinna? Ġajtek il-bira xieħbi. Xamil, il-bira ħrix minna u mal-karozza sibt eh, Multa mitwija u ħa tqata'. Anke għax il-punti huma li huma. Ej, ej, għall-punti huma li huma. Mela, ħa nkellmu naqra 'l Doreen mill-Blue Light District. Doreen mill-Blue Light District.
X'jgħid? Hawn, dor! Warrajt, dor!
Le, bla sound. Warrajt, naqra maħnuqa llum. X'għamilt, mela?
X'għamel le Chris?

Eh, Byros! Isma' int ir-raġel għadu għaddej ukoll, dur hu! Għadu jaħdem. Għadu għaddej bix-xogħol.
Ej, għadu għaddej.
Għadhom għaddejjin dawk. Sewwa.
Nawgurawlhom, insellmulhom. Tiġi nkellmu naqra Gerald Micallef. Gerald! Ej, ej, ej.
Xeż ma jidhirx tajjeb. Xeż ħażin ġuħ.
Gerald, all right?
All right, all right. X'qed tagħmel? X'naqa' tistier għandek, Gerald? Inti taħdem ġbin? Għadna għaddejjin aħna għax construction. Tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Imma tixtieq li tibqa' sejjer jew tixtieq break?

All right, bro, għanu! Le, għaw, għadni, għaw, għastax nħu l-pozizjoni, għadni.
Għanajdu, eh, minn nadur għanna l-Marju, għet jina għatmana u koll. Illu minn nadurin, għet jizdiq. Għet xo għost, għet nara daqxie għawċina, xkellna bżon dak id-dem għawċie. Eh? Xanna, mar!
Mario! Xejn.
Mario! Le, mhux jismagħna għadu.
Ħanin għandu xogħol tikka Alright, eħe minn dak. isma', ehm, eħe neħilsu, minn hawn ftit ieħor nerġgħu niġu lura x'hemm Ben hemmhekk qed jistenna u nagħmlu l-kompetizzjoni miegħu, kif int Ben, all right? Nisellmulek. Ehm, eħe ningħaqdu mal, max-xef, tajjeb? Ningħaqdu ma' Hal Kirkop, sippost għandna lil Xef Dario! Minn hawn ftit ieħor, ehm, sadattant dejjem infakkrukom illi, dak hu Xef Dario, illi da fakkarni, jiġifieri da

Għall-iffirma, għall-iffirma li kien hemm wieħed darba. U ffirmajt l-open ġieli xi seba' mbagħad talabni two euros. Lili dik ukoll. Ejja tara dak hemm ħelu qed jidrobni l-autograf. Barra minn Malta jiġrulek daw. Ejja ma' Malta jeħseb twax jafni. Ejja ma' aħna dik li għandna, mela ma' Maltin ma naċċettawhiex, mela barranin. Ejja ma' insomma. Dario qiegħed hemm,

Għax ixbah. Le heh, jahna għandna naqra pizza hawnhekk għal that time to eat, għadhom kemm ġabulna l-aqqar pizza man tal-JJ's. Eh, tajjeb, mela. Qed noqgħod ninkikom daqsxejn jiena li m'għandkomx ikel, ara kemm għandna. Eh, mhux hekk, jew mhux hekk.
Spjegalna l-għala xi inti tagħmel dar. Mela, aħna hawnhekk għaddejjin, kif qed taraw issa għadu kemm ġie that time to eat u ġabilna l-ikel. Mhux biss qegħdin nieklu, għandna bżonn ovvjament dik id-daqsxejn kif Taqbad tgħid. Ta' enerġija għalhekk ġibna l-pisets. Issa ħa nibda nurikom daqsxejn. Hemmhekk fejn qegħdin eżatt, Dario, hemmhekk? Mela, hawnhekk qegħdin ħal Kirkop. Ħa nibda aħna noħroġ barra magħkom. Ħa taraw l-iskola fejn qegħdin. Ġo nofs skola, bażikament ħadna over skola u qegħdin nagħmlu, insajru ġol-kċina.

Ejjj, xi kċejn għandhom. Ħa nara kif ħa ndawwar. Qed tara hawnhekk? Ejja.
Issa,
bdejna hawnhekk għandna l-fran. Hawnhekk fejn isir it-tissir, issa hawnhekk trid tirrispettaw li kważi hawnhekk wasalna fl-aħħar tax-xiebs, però għaddejjin b'xi xogħol xorta u ħa nurikom ukoll l-għodda li għandna biex naħdmu. Din jgħidulha breadpan, fasa ħafna, qisha tagħġen monstruża.

Ara x'għandna hawn. Hey, hawn sieħbi, all right? Eh, tagħmlu kollox intom.
Dan bħalek jismu Fuzzy. Ejja.
Daniel. Daniel ukoll dan.
Nsellimlu 'l Daniel.
X'qed tagħmel Daniel int? X'qed tagħmel qallew? Qed nagħmel l-għaġina tal-torti. Għax ix-Chef Dario vvintalhom fl-aħħar minuta li peress li għadha d-Diluri m'hemmx laħam allura ħa nagħmlu xeba toroq X'jien torrod ngħidtilhom peress li Għawdxi? Torrod.
X'jabha torrod? Dario, għidilna għal min qed tqassmuhom l-ikel intkom? Min qed jiekol minn taħt idejkom? Mela, bażikament aħna hawnhekk, grazzi għall-Ministeru tal-Edukazzjoni u tas-Saħħa, l-Edukazzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u tax-Xogħol pprovdielna din il-kċina fejn aħna qegħdin hawnhekk noħorġu ma' dawk is-sittmija, sebagħmiet ikla kuljum. U tmemna tliet mija filgħodu u tliet mija filgħaxija. U noħduhom għal Mater Dei fejn imbagħad hemmhekk aħna nitkellmu mas-CEO u mal-HR li qed jieħdu ħafna paċenzja bina għax ovvjament għandhom ix-xogħol tagħhom ukoll, però aħna jiffaċilawlna daqshekk ftit mix-xogħol tagħna biex inqassmu dipartimenti differenti. Issa, hawnhekk hawn tlieta, ma nafx jekk humiex nurses jew jew xeffijiet. Iva, iv, iv, iva, dak semgħukom tgergru ħabba l-ikel, semgħu lili kont ninkikom daqsxejn bil-pizza u iddeċidejna li nġibulkom naqa' tax-chef Dario ftit pasta minn tagħna. Eeeh, proset! Grana hi eh? Ngħidu li dan ismani. Dawk mhux feeding heroes, dak huma Chef Dario ġie parmeġġan jiġifieri minkom xi medical frontliners. Le, le, le. Le anzi dawn isostnuk, iżommok hemm. Mela grazzi Dario talli bagħtilna l-ikel ukoll b'kumpliment tiegħek, grazzi lil Chef Dario, grazzi lilkom talli ġejtu hawnhekk. Dario jekk hemm xi nies jixtuqu jgħinu lilek f'din il-missjoni x'jistgħu jagħmlu? Ara, hawnhekk hawn ġuvnott. Ara kemm, ara, ara kif jaħdem dan. Ara kemm għandna. Sanitizers, ara x'għandna. Jekk tħossok xi naqra, per eżempju, maħmux, jingħattfek ukoll dan, mhux problema. Eh, importanti, hu importanti, eh. Issa s-sanitizer li jieħod dan id-daqs mhux ħa ngħidlek x'jagħmel għax dan naqra. Ma rridx inkun naf, min jaf, eh. Dalja, jekk jixtiequ jgħinukom għax iridu nagħlqu.

U għabb li joħroġ minn nassa l-oħra jew inkella joħroġ minn. Dario, Jekk ma, jekk inbidel kollox, il-ġenn tiegħek ma nbidilx, hux vera? Le, le, u l-qalb kbira wkoll. Hux vera? Mela, grazzi, grazzi lill-koki tiegħek li qegħdin hawnhekk, grazzi ħafna talli ġejtu, u grazzi lilek Dario u lil kull min qed jgħin f'din il-missjoni li qed tagħmlu intkom, tajjeb? Grazzi, ovvjament dan kollu.

Tibagħtulna l-kontenut li jkollkom, b'ċajt li jkollkom, vidjos biex aħna ovvjament inkunu nistgħu nuruhom u nferrħu lil ħaddieħor ukoll. U waħda mill-affarijiet li rċivejna, naf li hemm ħafna anzjani li għandhom 'il fuq minn 65 sena u qegħdin id-dar, U itik li jkun ilek ġurnata magħhom, toqgħod taqbad naqra magħhom u tagħmel ċertu affarijiet, u qed iddur din daqsxejn ta' ċajta fuq l-internet. Imma qogħdu attenti fuq min tippruvaw, ara xi ġralha di.

Jekk jiġu biex jippruvawhielkom kieku jiena ma nafdhomx, tajjeb? Sinjuri wasal il-ħin biex immorru għal mument spiritwali qabel nagħlqu fil-fatt f'kollegament dirett għandna hawnhekk il-kappillan il-kbir bravu Father Gordon ta' Tas-Sliema. E kif inti, Sur Kappillan? Kif inti? Busy.
Busy. Busy?
Busy għaliex? X'qed tagħmel? Jimporta d-Direttur idur fuqi, mhux dejjem ma jkunx fuqi waqt li nitkellem jiena. Hemmhekk jekk jogħġbok.
Direttur.
Direttur. Hemm fuq l-oħra, fuq.

fl-Assembly, inkantaw l-Innu tal-Labour, Leiden l-Għaqda fis-Slitt Tajru. Ukoll.
Proset. Eh, x'iktar, x'jagħmlu iktar? Eżempju, niżraw is-siġar fl-iskola ħafna kwantità kbira ta' siġar, Sandra. Eh, għaliex? Ħalli meta jqaxxlu mill-proġetti jkunu jistgħu jiġu jieħdu mill-iskola lura. Ara, ara, aqta' x'iktar jien noqgħod nistaqsik, ara, aħjar tisma' l-baqra ried għax Minn hawnhekk nirringrazzja lill-pubbliku inġenerali li qed jilqa' dan il-qrar virtwali ta' Father Gordon u llum hekk jekk jogħġbok, Sur Agius. Mela, ħa nibda bl-ewwel qrara. Jean Fenech Għallek hekk, Father, aħfirli għax bħalissa qed nuża l-IPTV b'mod qarrieq biex nara Adam u Eva. Ejja?
Mela jekk jista' tibgħatli fuq 99799979 ibgħatli l-istazju ħa nkun nista' nara jiena wkoll. Da mhux tal da tal-Go Stars? Ma le ma ħsibx li fuq il-Go Stars hija. Mela le mela qed jagħmel dnub. Qed jagħmel dnub. U taf x'ħa nagħmillu? Ħa nfottilu sensiela. Fl-aħħar Eva tikdem it-tuffieħa.
Jien ma rridx nindaħal, imma m'iniex ċert jekk għallux. Ara, għalli, għana għara għara l-oħra, tajjeb għax iktar jien. Ebat, ebat, sa.
Mela, George Psajla, Fader aħfilli għax b'lockdown mhux qed ninħasel għax unfaqa jitkellem ħażin, Fader. Mela din hija mistoqsija importanti kif tajtu koll onorevoli il-props xarmejn, mistoqsija importanti jekk tajdilhom lill-ġurnalisti, speċjalment meta l-mistoqsija tkunu bla sens. Li ma tinħasilx, Chris Ander, mhuwiex dnub. Però li ġġagħal lil dawk ta' madwarek ixommu dik ir-riħa ta' annimali, dik ir-riħa ta' pixkerija mhux maħsula, dik ir-riħa ta' brija fermentata, dak tista' ġġiegħel in-nies jeddenbgħu. Mhux hekk?
Ara, Father, Biex nagħlaq għandi talba wkoll mingħand Rodney Ellul. Aħfrilhom Father lil dawk li qegħdin maqfulin mal-mara u ma jistgħux jiltaqgħu mas-sieħba tagħhom. Iebsa, naf li iebsa.
Eh, ibs, ibsa.
Ibsa, xi ġifieri? Ibsa, ibsa li
ċifiri, bsa pater, il-reġjon tara għallimna. Li jek intantek il-mara, mal-mara t-tessa. Eżatt, keda, Sander, eh. pero jankunu prattiċi. U inti tapprezza dak li għandek meta tara affarijiet oħra tajt tara jiena x'għandi. Fimta? Inti tgħid ġifieri kważi kważi jiena ma rid ngħid xejn imma dan huwa talim li
Chris Ander. Eh. It doesn't matter where you get your appetite from as long as you eat at home.
Ejja mmorru fuq iz-zoo nagħmlu l-kompetizzjoni. Minn hawnhekk, Sur Agius intik il-barka, il-Mulej u Robert Abela miegħek. Sewwa, kompli bl-applications issa. Daħallek xi wieħed ġdid? Ija, għandi tifel da jibqa' dieħel sfraxnat. Laburist?
Junior Bedingfield jismu. Fimni, ħalliha. Ħalliha. Mela, sinjuri nilaqgħdu fuq zoo ħalli nkomplu bil-diska Ta' Ben, issa, ħa jagħmlilkom kanzunetta u tridu tkompluha. Ħa nagħżlu lil xi ħadd biex ikompliha. Fejn hu Ben? Ben, kif aħna? Kif qed tħossok? All right, tajjeb, ta', inkun looking forward.
Tajjeb, inti taf il xi nies li għadhom għaddejjin jaħdmu? Ehm,
ifhimni, ehm, jiena teacher so bħalissa Qiegħed id-dar. Aha.
Ifimni xorta qed taħmu intom in a way, le ma. Le, mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Eh. Imma żin mhux in-normali, mhux hekk, mhux ix-xogħol normali. U ħafna minn sħabi qegħdin id-dar ukoll, però naf xi tnejn tlieta li sfortunatament, insomma, jew fortunatament skont kif tħares lejha. Skont kif tħares lejha. Eżatt.
Patrick qed jiktbilna x'naf li Patrick self-employed tajjeb, u ħafna self-employed irdu jibqgħu għaddejjin bix-xogħol għax inkella tieqaf il-pappa, mhux hekk? Ejwa ħabi. Mela. Aħna tieqaf il-pappa. Jiena ħa nipprova nrebbaħ l-20 ewro voucher lil Kerstin Demanuele, qed nara minn hawn. Kerstin!
Hello.
Inti tiżfen, hux vera? Iva. Niftakarha darba żifnet, Sande. Għax għandi l-frenza issa għalhekk. Eh, meta konna għamilna
dak l-ex. Youth Got Talent.
Youth Got Talent, tiftakar? Dak iż-żmien meta konna għandna l-isptar. Tawwit il-għajn l-Ispanjola int. Ejwa! Le, il-balè!
Il-balè, san, il-balè. Mela ma niftakerx.
Issa. Le, all right. Le, niftakar, ħadna ritratt magħha. Mela, mela.
Isma' għidilhom il ta' Marsaskala bina għidilhom ukoll. Mela, Kerstin, inti ssuq diġà?
Suppost kelli l-lessons imma għalissa kkanċellajniehom. Ħa ngħinha, ħa ngħinha xi ġralek. Hi ħadd s'issa ċ-ċans. Għas għandek għalfejn tagħmel liċenzja vojta t-toroq. Toqgħodx tinkwieta, ħa nipprovaw xorta waħda nrebħuk 20 euro voucher grazzi għal Enemed. Fil-każ tiegħi l-instructor. Jo tiegħi min iwassal għas għan normali. L-instructor qed jgħallimha. Dal-każ l-omm il-missier hija xi ħasra huma l-iktar li jgħallimha. Mela, għandna il-kantant Prim Ben ħajkantalek diska u inti kif jieqaf titkompli inti. Tajjeb?

In the end is right. Ejnu ejja, min jistjafjena, min jafjena? Ollu subajkom jek ta' fuqa. Hi sisa, Bradley, Bradley. Bradley, Bradley. Go Bradley.
Go Bradley kakija. Bradley, ix għalu għonna l-Bradley.

Preparaw l-aqwa Terra Series li tħobbu taraw. Għada ħa jkollna magħna lil Ryan u lil Josmar illi xi ħadd minnhom iħobb is-series u xi ħadd le. Għandna lil Valentina Rossi li iffissata fuq is-serieses u mbagħad ħa jkollna il-Micallefs dawk ta' żmien il-Firelight. Għada. Kollha magħna. Grazzi u ħa nagħlqu.
Insemmilkom il-Eli tajjeb inħobbukom u oqodu. Somma mlarta ukoll. Oqodu id-dar ħbib tagħna, oqodu id-dar u meta timxu mxu fuq ix-xelluk. Ciao! U da biex ngħidu grazzi proset minn ħareġ dal-video għax vera sabiħ. Grazzi lil kull min qed jagħti servizz lill-poplu f'dawn iż-żminijiet. Insemmilkom. Lejl it-tajjeb.

Nixtieq li minn qalbi ngħid grazzi kbira lill-Korp Dixxiplinarju u lil kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa u s-servizzi pubbliċi għall-kontribuzzjoni li qed jagħtu bħalissa f'din is-sitwazzjoni. Ejja flimkien ħa ngħaddu minnha b'wiċċ il-ġid u nirringrazzjaw minn hawnhekk lil dawk kollha, mhux ħa nsemmi min huma, li qegħdin iħabbtu wiċċhom kuljum ma' pazjenti mal-mard. Grazzi ħafna Sur Doctor, għajnewni.

Il-good job, il-Malta with this coronavirus situation. We love you all. The job you're doing now is thankless and we appreciate everything you're putting in. We will keep you in our thoughts and prayers as well as your families. Grazzi, grazzi, grazzi mill-Erojtu għada huwa possibbli għax kien hemm Malta u Franza. Grazzi. Mela, sinjuri, il-video ma ħariġx, ħa joħroġ issa. Imma skużawna, kellna problema żgħira teknika. Dan huwa video maħdum apposta biex jirringrazzja lil dawk in-nies kollha li ħadmu u għadhom jaħdmu għalina biex iżommu l-virus 'il bogħod.